Aƒenɔ nye. Mhm. Aleke wò lãmea le ɖo? Nye lãme gbɔdzɔ keke. Ah. Nyemeka ɖe edzi be mate ŋu ah, ado. Awo. Mèganɔ nya ma gblɔm o, nye lɔlɔ̃a. Hmm. Ele aka ɖe me na o. Hmm. Hmm. Nye menya nu si ta ye e, nye ta vɔe bie gbe alea o. Nye mete ŋu le azɔe aɖeke o. Baba ɖe na o. Evɔ, mègavɔ̃. Nènya mɔɖola trɔ yi gbea me. Kpɔ ɖa be mate ŋu kpɔ klo aɖe alé hã. Nèsea? Mm. Mm. Mm. Mm. Hey. Wola te lé o. Ɛm, menya. Ne wokpɔ wò kple kloa, wola lé wò kaba tsɔ woa zuitɔa. Ɛ? Hei. Menya. Nyateƒee. Gake nèkpɔa? Nu sia koe nye ŋuɖoɖo na wò dɔléle sia ƒomevi. Ƒe naɖe woe nye sia, ẽ, srɔ̃nye. Eye mele gbɔsɔsɔ ade nye agbe afɔku me faa. Be nàte ŋu kpɔ hayahaya ye nye nu ɖeka si le vevieɖe na wò le ʋlihɛ sia me.

Oni nye na lebe na nɔwa. Na gbɔ kaba lo. Aha, yo aƒe nɔ nye. Mai ma ba. Mama la ka ɖe me na o. Awo vinye, mi hã me do gbe ɖa nenema lo.

megagblɔ nam be ne kpɔtɔ le alɛ o. vinye kpɔm ɖa lo nyemenya nu si tutu maga o mele kuku hmm. Nye mate ŋu ka ɖe nu si kpɔm mele dzi o. E, nu ka lalam srɔ̃a gale? Mete kpɔ azui aɖeke le tsɔ. Esia ta eyi be yeava edzi klo ne alea gbɔ. Mɔnu sia koe gali. Nu ka ta woanɔ te kaka lãmea wòava nɔ na wɔ alea? Ele nɛ be wòawɔ nu siawo nɔ xoxoe. Nenemae. Vinye, wò ŋutɔ nènya afɔku si. Kple do tso me na ame si ƒe alɔme woakpɔ lã siwo tɔgbi le le kɔƒe sia me. Elabe wonya nu siwo hiã na woƒe ʋuwo tsɔ wɔna. Kple ame si ƒomeviwo nèzãnɛ. Nèkpɔea? Nu sia tae megblɔ bena amegbetɔ agbagbe ƒe ʋu ye nye nuɖoɖo nyuitɔa. Hum, hum, vinye, ɖevi ko hã nèkpɔtɔ nye. Màte ŋu se egɔme o. Hum. O haloyi dze ŋua, nu si wole be na wò agblɔm mele na wò. Hmm, eye nya mele nu ƒom ku ɖe amegbetɔ ƒe agbe nu. Amegbetɔ mawa. Woaxɔ wò agbegbɔgbɔ le asiwò eye nàku, ɣeyiɣi si me woadoe dzesi bena adzetɔe nènye. Ke nu ka ta la nɔ nublanui kpɔ na wò, yi dze ŋua? Nu ka ta? Elabe meɖo dzidzi nya, menye ame aɖeke tutu de nu sia me o. Hmm, azɔ nu ka ta mava na woanɔ fu kpem anɔ fe xem le ta? Anyo nam be mazã akplɔ alo azi ƒe ʋu ma tsɔ yɔ dɔ, tsɔ wu be mazã amegbetɔ tɔ si xɔ asi wu wo katã. Edze ŋua. Edze ŋua kpɔ ɖokuiwò ɖa. Edze ŋua kpɔ nu si le wò wɔm ɖa. Edze ŋua ʋue nye ma le dodom le tome na wò. Kpɔ, agbegbɔgbɔa le dodom le mewò. Taflatse se gɔme. Srɔ̃nye la gbɔ le madidi me. Hmm, gakame. Hmm, ene le kuku. Ele ka ɖe me na? Anyo ne be maku. Tsɔ be maɖe ame aɖe ƒe agbe ɖa. Enyo mese wo nya. Mebia mɔzɔzɔ nyuie na wò yi kukuwo ƒe anyigba dzi. Ɔnɔ ma, ɔnɔ ma tafla tse, mate va kplɔ tso yi da he afi si nèkplɔ tso va afi sia. Hee, ɖetugbuivi sia! Ẽ, taflatse, va trɔ kplɔ yi ɖe nye aba dzi lea? Ẽ, hmm, hmm, onyinye, vinye, onyinye, taflatse, va trɔ kplɔ yi ɖe nye aba dzi afi si memlɔ anyi le tsã.

Aƒenɔ nye, meva ɖo vɔ. Papa, nu ka nèhe gbɔ va? Gbe ma tsie. Nye me susui be kloe. Ao, menye kloe lo. Ee, ame butɔe nye kloe metsɔe nɛ be wòaho hafi gbɔ va. Enyo. Gbe ma tsi medzi va nɛ be wòazã na eƒe lãmea. Woavɛ ɖo tsia ɖe dzo dzi na nɔ. Enyo mese, mavɛ ɖoe zi ɖeka.

Hey. Le haya na ma, akpe na tɔgbolo. Nye lɔla. Mm -hmm. nekpɔ atsovi la tsɔ yi ŋkeke bla de si le ŋkɔ agbɔna mea nye ma ga ŋlɔ be ma le azuya nɔ le yi si me tutu ne hiɛ mhm. nye me ga dzi bena mhm. na ga va le dɔ sia tɔgbe mhm, eh oh akpena tɔgbe bena ne haya na oh jɔ dzi na ma Efo efo efo kpɔ ɖa. Nu ka wònye? Nu ka di mi le? Mìɖo la kplɔ mía ɖoae fiasã me fifi lae. Ewò kpakple srɔ̃wòa. Ɖe nuka ta? Ɖe nuka ta? Míkpɔ klo le mia si. Eklo ka? Eya ta ɖe zɔ̃. Maɖe zɔe afika? Nyemekpɔ klo aɖeke o, eye nyemeka asi le ɖeke hã nu o.

Nu ka ta wole ʋua ƒuƒum alea? Ɛ? Nu ka tae tasiaɖamwa le ʋua ƒuƒum alea? Menye amewo mele nya biɔma? Ɖetugbivinye, afi ka yim nèle? Dzidzɔ gã tɔxɛ aɖe wòanye nam be makplɔ nɔnye fia sia yi ɖe Umudike fiadua me. Edzro nye hã nenema, gake. Ao nɔnye, ao, ao! Nukata nɔnye, nukata? Ɣeyiɣi vɔ̃ɖiwo me míle agbe nɔ le. Hã. Elabe adzetu kple adzenɔwo ƒo xlã ɖo mí. Menya, menya, gake ɖe nusia gɔme nye be nyemagado yi afi aɖeke oa? Lanɔ dedienɔnɔ me le afisia, taflatse. Nɔnye.

Esrɔ̃wòa dzetɔ ye wònyea? Srɔ̃nye menye adzetɔ o, menye adzetɔ. Nye fiase nyemenye adzetɔ. Nyemenya nye si ŋutɔ hã nye gblɔ wole o. Enɔ nyemenye adzetɔ. Mɔnu ɖeka ko dzi mitona tsɔ dona dzesi nu sia. Ye nye ka? Mitsɔ amia kple trea va nam. Mesi nye fiase. Nye fiase mekpɔ ɖo afima kaka la tsɔ adze kpaku. Mitsɔ amia va. Nye fiase.

ewɔa tsi kaka to ke le me yi le ƒe ɖetugbui via va ne. nenye mele ŋlɔ be dzi gake mekue ƒe keawo oa mekpɔ wɔ naɖeke o.

nuka ƒe agbe megale eye nuka tae maganɔ agbe ɖo ɖetugbivi nya esrɔ̃ nya o oh! la kpɔ. Fia si mewɔa ale si nèdo dzikaka wu srɔ̃nye kple ɖetugbuivinya la ma, yeƒe fukpekpe mavɔ le dziwò gbeɖe o.

nu ka wònye nu ka dzɔ ke wɔ ame sia Se nya ka? Be fia si vɔ̃ɖi ma wu yi dze wa kple eƒe ɖetugbivia wònye tsi ŋdi sia? Ẽ, ẽ, mawunyee. Esi ga vem wua, ye nye be ŋugbe tsi yi fiasã me egbea, eye mɔ si hunɔ ga tre da ɖia, eli. Hĩ, nu sia ɖo vɔvɔ̃ ŋutɔ. Aleke míaƒe habɔbɔ me tɔ ame eve la ku nenema ko? Esi mese woaƒe ku ƒe nyaa, nye velia vɔvɔ̃ gã aɖe ɖom. Ah, idze ŋua. Idze ŋua. Ame kae medze si idze ŋua le du sia me abe nyɔnu dzi nyuitɔ kple ŋutifafatɔ ene o? Ame ka? Hey, afi ka srɔ̃a le fifi lae? Hẽ, mèke nya ale si wolɔ̃ wò ɖaa? Nu sia tae meva ɖo, ale be míayi afa dzi nɛ. Menyae be manɔ bɔbɔe ɖe nɛ le ɣeyiɣi sia me o. Manɔ bɔbɔe nɛ o. Um, ke um, amotsɛ ya ɖe? Nyemenya fi si wòle o, gake mesusui be míɖo la ye gbɔ le aƒe me. Na míayi egbɔ. Na mídzo zi ɖeka, taflatse, mídzo. Nye fiase, etrɔ adze xevi ƒe nɔnɔme dzo va fiasea me, gake adzewo ƒe mɔ si eye hunɔgai kuku tre da ɖia, elée. Meka wònye? Hum, enye nye ku si nɔ te kpɔ wò kple wò fiasã. Nye fiasi, nyɔnu adzetɔ si nèwu ŋdi sia eƒe nɔvinyɔnue. Hum, adze nɔ tsitsiowo ƒe ƒome. Le ma dzidzimea miaƒe dzidzime maganɔ anyi o. Ɖokuiwò blem nèle. Míawo ya, mímagbɔ ɖe eme va se ɖe esime wò fiasi vɔ̃ɖi sia naku o. Eye nye hã nyemagbɔ ɖe eme va se ɖe esime matsrɔ̃ mia vɔ kekeŋ o. Èta ɖi na wò ŋutɔ. be nu tsi kɔ na le nye mɔzɔzɔa me be, Esia ta, matso wò ada si ne nye dzɔlawo akpɔ gbɔ o na. Dzɔlawo! Nye fia si! Migblẽ dome nɛ!

Kɔkɔkɔ. Hum, nèka ɖe edzi be le aƒea mea? Nyemenye o. Afi kae wòayi? Gake woɖi do go le fiasã me esime wowu via kple srɔ̃a vɔ zi ɖeka. Ke nyemenya afi bubu si wòayi to vono eƒe aƒe me o. Ŋ, na míaɖi tsa to ahasa lɔ gbɔ le kɔƒea me. Ike koe. Nye kplɔ mi nyae nyuiɖe bena tsi dzeɔdenigbo menuna aha o. Hum. Ɖomahia nɔnɔme la te tutu de nu sia me. He nye evelia nèkpɔea? Gbeɖe, gbeɖe, gbeɖe, gbeɖe, nyemeka ɖe edzi o. Nu ka ta mayi ɖe xɔa godo ne nyea mayi dzi le xɔa me o? Eh, enyo mesi. Tsitsia ode ni gbo. Tsitsia ode ni gbo.

Efo. Le trɔgbɔ va vɔa? Ke ɖe fofowò ɖi srɔ̃a kple via vɔa? Efo, nu ka wònye? Nu ka tae wò mo le vevem alea? Taflatse ƒom na, ẽ, meɖe kuku na wò. Nu ka wònye? Aƒenɔ nye. Hmm? Nye mablo vɔ̃ɖitɔ adzɔ. Hey, vɔ̃ɖitɔa. Efo gake woku vɔe. Womegali o. Hẽ. Fonyewo denigbo. Efo nya ka le dzi la gblɔ. Fofo wò denigbo. Nɔtelo. Ɖe ne dzi be yeagblɔ be fofo hã kua? Ɛ? Hei, wò denigbo! Wò denigbo kua! Nuke le wò wɔm? Naneke o mama, meli nyui ɖe. Ah, menye be meli nyui o. Mele ŋku lé ɖe nuwò ŋkeke bliboa katã. Meɖu naneke o. Ɛ̃, ɖeko nèdzo nɔ anyi kpoo. Alo zi nyi meɖe mɔ na wò nèkplɔm ɖo do go nyi tsɔ mawa ya? Alo? Gblɔe na, nu ka ta nèlé blanui? Lɔ̃ nye nu sia nu. Nu sia nu si trɔ do ma na be mele blanui me ale gbegbe. Melé blanui ale gbegbe. Eh, eh, nɔnye, ale si nèle amewo ŋu ma. Ale si ye nèlé ŋutsu etu ɖe eh, gakpo sia me le afi sia. Nɔnye, nu ɖe sia ɖe, nu mɔ katã na bena mele blanui le ɖetugbuivinye. Fiavi, nye fiavi, zi neni magblɔe nɔ ɛ aɖe me nɔ nu si tutu ta mele nu si wɔm mele a wɔm ɖo? Amemowo ame nye amegbetɔ wonye o, adzetɔwoe, wozãna dze yibɔ tsɔ gblẽna nu. Amegbetɔ ɖo sese ɖe lãme woahawo nye, gatsɔ wɔanɛ le mɔ hem na woaƒe viwo ƒe tsitsi henɔ nye. Ne meɖe asi ɖevi mɔ nuwo tsia woaƒe adzea la vue dzi wu woadzi lɔtɔ siwo woa, nyemate ɖe asi le woa nu o. Wometsia be yewoanya dzetɔ o. Woadilawo gbɔ woxɔ nu sia le. Menya nyuiɖe. Gake amewo ƒe agbe kple woƒe nunɔamesiwoa? Viviti me gbɔgbɔ ƒe ɖevi vɔ̃ɖi siawoa? Wole woa dome gblẽ le míaƒe fiadua me. Gake dzɔgbevɔ̃etɔ nawoa? Wole wɔm le nye fiaɖui, eye nyemate ŋu fɔ sidata manɔ woa kpɔm o. Eye woayi edzi atsrɔ̃ nye dukɔa kple aƒe dze vɔ̃ɖi mɔwo. Nyemaɖe mɔ na wo.